Merħba għal episodju ieħor tal-podcast ta' ġemma. Ir-raba u l-aħħar wieħed ma' Positive Parenting Malta u finar u litterizmu finanzjarju. Ħafna nies jgħidu li l-familja tħoss pressjoni finanzjarja meta jkollha tfal żgħar, imma dan mhuwiex il-każ. Il-pressjoni finanzjarja tibqem sakemm it-tfal iġibu l-indipendenza finanzjarja tagħhom. Dan jista' jkun ta' sittax-il sena meta joħorġu jaħdmu, ta' tmintax jew saħansitra anke akbar jekk jiddeċiedu li jibqgħu jistudjaw. Illum qed niffukaw fuq tfal, jekk nistgħu ngħidulhom tfal, ta' bejn il-ħdax u t-tmintax-il sena. Għaldaqstant magħna llum għal dan l-episodju erġajna għandna lil Miss Ruth Sciberras minn Positive Parenting Malta u l-Miss Helena Holland, id-Direttur tal-Pension Strategy u wkoll ta' Gemma biex niddiskutu dan is-suġġett. Nilqgħukom magħna. Mela, min-naħa tagħkom, x'taħsbu li huma l-ikbar sfidi finanzjarji li jiltaqgħu magħhom il-ġenituri meta jkollhom it-tfal adoloxxenti, ħa ngħidu hekk, qabel ma jġibu l-indipendenza finanzjarja tagħhom? Aħna min-naħa ta' Positive Parenting Malta hemm li jgħidulna l-ġenituri li għandek spejjeż li xi kultant qas taħseb fihom. Pereżempju, Jekk tittatihom xi ħaġa kuljum għall-ikel, għall-isnacks, għall-basis, qishom dawn ikunu ta' kuljum u kważi kważi qas tikkalkulhom. Imbagħad meta tara inti kemm tkun qed ittihom, tgħid il-aħwa, tgħid qed nonfqu daqshekk jew daqshekk u anke ċertu ikel hu. Inti pereżempju għandek adolexxenti li jkunu jridu joqogħdu fuq dieta. anke ħabba xi sforz li jkunu qegħdin jagħmlu, allura dawk huma spejjeż ukoll għax id-dieta tkun speċifikament għalihom, forsi tissajjar għalihom. Qisu dawn huma affarijiet ta' kuljum li wieħed qas jaħseb fihom għaliex inti moħħok imur forsi fuq ħwejjeġ tad-ditta. tax, kun jridu ta' ditta, affarijiet ta' teknoloġija li joħorġu, eh, per eżempju jekk ikunu jmorru skejjel privati, jew kodba, jew uniformijiet, jew biex joħorġu. Iġifiri, eh, wieħed iktar jaħseb f'dawk, pero dawk ta' kuljum, eh, jammontaw ħafna. Issa, Ovvjament inti jekk ikun hemm xi hobbies jew xi sports. Dawk huma spejjeż ukoll u x'hekk. Spejjeż ukoll u jammontaw ukoll għaliex jekk ikun ċertu sports li trid tixtri ċertu gear jew jien naf rota għalija pereżempju jew swimming jew titħallas. Tilha anke jkollhom bżonn isiefru barra minn Malta ġifieri u dak kulħadd irid lil uliedu ikun apar jew aħjar ħanejdu hekk u xek. Ġifieri għandek daw iċ-ċertu eh, spejjeż li eh, kważi tibda tajt eh, mela Kumme ta' kienu zar kon naħseb li għandi ċertu spejjeż u issa li qed jikbru għandi oħrajn. Ġieli jkollok adoloxxenti li meta jagħlqu 16 jew 17-il sena jibdew jippruvaw jagħmlu xi xogħol huma. Xi part-time huma. Xi part-time jew xi sigħat ejja ngħidu hekk. Jew apprentistat skont fejn ikunu għax jekk ikunu ġo skola pereżempju l-MCAST jew hekk jistgħu jsibu placements. Allura jibdew jgħinu lilhom infushom u jibdew jifhmu Kemm il-flus huma importanti li tibżalihom u li ma jaqgħux mis-sema. Naħseb dik taqbel. Ejwa. Fejn semmiet Ruth pereżempju daw l-ispejjeż tal-iskola li tagħtihom forsi biex jixtru xi naqra lunch u xi naqra hekk, kemm hu importanti li forsi l-ġenituri jagħmlu budget għalihom dawn, jiġifieri t-tfal jgħidulhom isma' ħa jkollkom dan l-ammont allokat u tridu taraw kif ħa ġġibdu dan l-ammont. Taqbel? Iva naqbel, aħna f'ġemgħa ġeneralment dejjem ngħidu lil min pereżempju jkun qed jisma' xi session jew fir-riżorsi tagħna li hemm biex jaħdmu l-budget tagħhom. Issa l-budget huwa kollox. Dak kollu li huwa dieħel, trid tikkalkula mbagħad dak kollu li huwa ħiereġ, anki unexpected expenses, u trid tallokah. Jiġifieri inti jekk għandek budget ta' ammont, ma tistax teċċedih. Ikun hemm eċċezzjonijiet straordinarji imma idealment ma tagħmilhiex u dat tip ta' għarfien at their own level trid tgħaddih lit-tfal. Huwa importanti kif qalet Ruth li tgħallimhom li l-flus għandhom valur ma jaqgħux mis-sema u huma jekk jaraw lilek tqassam u tispjegalhom għalfejn għandhom ukoll jifhmu u japprezzaw u jimxu mhux biss dak jimxu fuq dawn il-passi, jiġifieri jekk aħna qegħdin ngħallmuhom needs and wants, aħna rridu l-ewwel nett nagħtu eżempju bin-needs and wants u jkunu jistgħu jimplementawhom issa meta jkunu żgħar u jkollhom ftit pocket money dak l-età ta' qabel mod u l-età ta' wara naħseb u li huwa importanti ħafna u narawh ukoll li jipprovaw iżommu mal-pocket money, il-pocket money jrid ikun reali. Żgur li tkun realistiku għall-ġurnata tal-lum. Iva. Kemm jista' jkun ovvjament eh, fil-but tal-familja wkoll tal-ġenituri. Imma mbagħad ukoll eh, iridu jitalmu li hemm ċertu eh, tip ta' affarijiet bħal part-time work, bħal ċertu chores extra pereżempju li tista' inti tagħtihom xi ħaġa tagħhom. Mhumiex l-obbligi tagħhom għax il-homework huwa obbligu mhuwiex chore extra, ġifieri hemm affarijiet li huma jridu jagħmluhom Ġifieri come what may, ma jistawx jaqbdu. Kamra tagħhom per eżempju, dak mhux ħan pretendi li għax għamilt il-kamra tiegħek għantik xi ħaġa żejda. Imma jekk per eżempju jiena ma nafx, forsi ħa ngħid xi ħaġa ċuċċata meta kont żgħira jiena, li taħsel il-karozza. Taħsel il-karozza taqla xi ħaġa żejda. I mean, illum it-tfal nara li we don't, ma mhux qed nagħmluhom dawn l-affarijiet magħhom. Le, le, u forsi anka naqsu ħafna milli jmorru jaħdmu meta jgħalqu s-16. Jiena niftakar żmien meta kif tala is-16 kulħadd imur ifittex jiġri s-summer jobs. U kulħadd jipprova eh, jaqla dik ix-xi ħaġa biex qabel terġa' tidħol l-iskola inti tkun ġemmajt u ma tkunx dipendenti fuq il-ġenituri tiegħek. U wkoll xi ħaġa importanti li rridu nsemmu li inti xi kultant jekk jiġi mard jew hekk u għandek ċertu mediċini għaljin u jista' jiġri fil-familja pereżempju, mhux bilfors jiġri lill-adolexxent innifsu, qisu l-familja tgħaddi minn perjodu iebes. Allura wieħed irid jgħallimhom li isma' inti tibda titgħallem tkun indipendenti, trid titgħallem tqassam il-flus għaliex jekk inti jinqala' xi ħaġa irid ikollok sold taħt rasek. Aħna tlajna bil-mentalità is-salamura, ix-xogħol huwa s-salamura tal-ġisem, jiġifieri jekk taħdem inti u l-biħ healthy eh, anka mentalment u fiżikament, ġifiri tlajna b'dik il-mentalità. Iva. Illum kif qed tajt inti xi kultant naraw li t-tfal la ta' 16, la ta' 17. Blaħeġġa.
Aktar ma forsi blaħeġġa jgħidu ma jisibu xogħol. Iġifiri, memx dik isa, jien niftakar u kif Kont tagħlaq is-sixteen trid tara x'se tagħmel għax il-familja, vera l-familja żvolġiet, jiġifieri l-omm kienet tkun ħafna d-dar u inti kien ikollok paga waħda. Allura dik il-paga waħda trid tara kif se tmantni l-familja kollha. Jiġifieri u issa peress li għandek żewġ dħul forsi qed infisduhom xi ftit, hux vera? Dik li kont se ngħidlek, jiena naħseb dan kollu ġej min-naħa tal-ġenituri, però fil-verità aħna ma nagħmlux hekk, il-ġenituri jagħmluha għax dejjem trid l-aħjar għal eh, uliedek. Però dik hija riflessjoni wkoll tas-soċjetà llum, jiġifieri li nġibu nġibu aħna bdejna bħala ġenituri. Għaliex? Għaliex aħna rridu tfal ikunu komdi jżjed minna. Ejdli li ma ġenitur ma jridx it-tfal li jkun komdu iktar minnu. Allura inti tagħmel minn kollox biex inti ttihom l-aħjar. Mela inti mbagħad is-soċjetà ġieli ngergru aħna mbagħad il-kbar arax di l-attitudni qisu bid-dritt imma jekk aħna qed ngħaddu dal-messaġġ isma' jiena rridek aħjar minni, rridek komdu, kif imbagħad aħna nippretendu li dawn l-adoloxxenti jew it-tfal jagħmlu sagrifiċċji jekk aħna qegħdin nippruvaw nagħtuhom minn kollox. Minn kollox u jkunu aħjar minna u nżommuhom komdi. Jiġifieri ejja naraw aħna wkoll x'messaġġi qed nagħtu biex meta aħna ngħidu isma' le għax illum jippretendu hekk, jew illum jippretendu hekk, ejja niftakru li daw it-tfal aħna tirrabbuhom. Aħna qed intuhom dawn l-expectations. Eżatt.
Jiena nara ħafna għax għandi tifel tal- fil-bracket tal-età li qegħdin nitkellmu fuqha, l-pressjoni li ġġie li qed niltaqa' magħha bħalissa hija, u mhux jiena biss, ċertu tip ta' kapriċċi ħa ngħidu hekk, pereżempju fejn jidħol, fejn tidħol it-teknoloġija, fejn jidħlu l-ħwejjeġ tad-ditta, hemm din il-pressjoni għax jekk it-tfal jaraw, issa t-tfal jifhmu ta' din l-età, t-tfal iridu bħal ta' dawk, u aħna bħala ġenituri nħossu li għandna. intul għax għadejjem iriduhom kif qed tgħid sew inti aħjar milli konna aħna u aħjar minn ħaddieħor. Ħanerġa' ndur fuq hekk ħajrna fejn jitlu kif tikkontrolla dawn l-ispejjeż biex inti tlaħħaq ma' dawn il-pressjonijiet soċjali. Is-social media x'inhi tagħmel fejn jitlu t-tfal? X'inhuma l-ħsibijiet tiegħek? Kif kif min-naħa tiegħek tara l-ġenituri qed jiġu qegħdin jiġu Pressure biex ileħqu, taħseb li s-social media qed timpatta? U biex inżid anki fuq li qalet Ruth, semmiet li jkun hemm tnejn ġenituri, ġieli jkun hemm wieħed jew waħda u l-pressjoni hija doppja għaliex is-social media ma tiqafx, il-media qabel meta kont żgħira jiena konna naraw ir-riklami dejjem qishom jgħidulek you are not enough, trid tagħmel hekk għax biex tidher aħjar u trid tixtri di u trid, issa this has translated and multiplied, jiġifieri hemm żdiedet ħafna din il-pressjoni mis-social media, tibbumbardak minn kullimkien, għandek daw influencers ukoll, hemm min hu ejja ngħidu iktar tal-affari tiegħu u hemm min le, hemm anki financial influencers, jgħidulhom finfluencers, u trid tgħallimhom, tipprova tgħallimhom illi isma' mhux neċessarjament dak li qed tisma' huwa fattwali. U dak illi qed tisma', apparti jiġifieri addiction fejn ikunu l-ħin kollu mwaħħlin mal-iscreen, jiġifieri dik xi ħaġa oħra mbagħad ma jiffukawx fuq dak li għandhom bżonn jagħmlu. Imma mill-aspett finanzjarju jridu jitgħallmu l-ewwel nett anki jaraw jekk humiex qegħdin jgħidu l-verità. Dan l-iscamming mhuwiex biss phishing, pereżempju, li aħna rridu ngħallmuhom ukoll fuq dawn l-affarijiet. Pereżempju, li tirċievi xi sms u tikklikkja fuq jew tagħti d-dettalji hemm min diġà għandu l-kont il-bank. Ġifieri dat-tip ta' affarijiet, dawn ħa jibdew pereżempju minn jaħdem jew anki qiegħed l-iskola, diħel l-istipendju, Irridu ngħallmuhom kif ħa jqassmuh dan għax ħa jaslilhom stipendju, għandhom il-gross, in-nett, għandhom ħa jibdew iħallsu l-NI, it-taxxa, dawn l-affarijiet x'inhuma? U kif inti, mhux inti, ħa jidħol l-għoqda u ħa tonfqu mal-ewwel, kif ħa tqassmu? Jiġifieri dat tip ta' affarijiet aħna rridu ngħallmuhom illi dak kollu li jaraw mhuwiex neċessarjament minnu. U hemm ħafna skills jiġifieri marbuta miegħu m'għandix speċi dak il-ħin li noqgħod nispjegahom issa huma ħafna minnhom huma dawk li nagħlmu inti taf fis-sessjonijiet li nagħlmu għal adulti wkoll. Imma iridu ikunu discerning, iridu jkunu critical u jridu jifmu wkoll li għall-ġid tagħhom Naf li ninstemgħu naqra boring ukoll bħala ġenituri mhux biss bħala esperti fil-qasam tagħna li ngħidu hekk, imma li inti diġà ikollok ċertu skills u qed tifhem x'għandek tagħmel, dak itik dik il-qabża 'l quddiem. It's empowering.
Very, very dik hija l-kelma u pereżempju jiena nara anki mill-familja, tiegħi t-tfal jitkellmu fuq li jagħmlu huma u li jagħmlu sħabhom. Issa f'dan il-każ għal cohort qed ngħid għat-tifla ż-żgħira tiegħi meta hi bdiet issemmi li għandha ħabib tagħha li ħa jixtri karozza ġdida. Għadtilha iva. Għadtilha għenuh, qaltli le ma, ħadem. U ġifiri, impressjonatni ngħidlek id-dritt, u mhux se nsemmi min, imma għad dan huwa l-exception, mhijiex ir-regola. U dan huwa persuna li jistudja full-time ukoll.
Jien naħseb wieħed mill-valuri li forsi ma tantx għadna nsibu fit-tfal jew li m'għadniex nibbuttaw fuqu għax imbagħad ikun hemm tfal li meta mbagħad inti tgħidilhom jew jsibu xi għaqda jew hekk huwa l-volontarjat. Il-volontarjat itik ħafna valuri li inti tinduna li mhux kulħadd huwa l-istess eh, għandu vantaġġi bħalek mhm. u jagħtik dak is-sodisfazzjon li tibqa' ġorru miegħek li inti titgħallem li meta tagħti kważi iktar, iktar tiħu pjaċir tagħti milli tirċivi. U jiena nara d-differenza anke mill-esperjenza tiegħi, anke meta jkollok nies għall-interviews, pereżempju, li jkunu għamlu ħafna volontarjat, kemm ikunu iktar nies profondi, nies li iktar jirraġunaw, li jkollhom iktar dik li ngħidulha bl-Ingliż insight, jiġifieri inti jafu fuq x'qed jitkellmu, jafu l-problemi, jafu anke qisu kif isolvu l-problemi għaliex għax ikunu raw. u ħadmu, taw is-sigħat tagħhom, mhux vera, il-ħin tagħhom li tant hu prezzjuż, imma għamluh minn qalbhom. U jisom ħarġu wkoll minn Babil, ħa ngħidu hekk, jaraw id-dinja kif inhi hemm barra, ir-realtajiet fil-verità. Dik naraha ħafna jiena. Importanti. U kif għedna, ġieli jkollok single parents u li jkunu għaddejjin anke minn żmien diffiċli ħafna u jkollok tfal f'dil età, Li inti tipprova tfehimhom forsi x'qed jiġri, forsi għax tkun għadha friska, forsi separazzjoni jew hekk. Jiġifieri u meta meta inti tkun għaddejt minn dawn l-esperjenzi u anke tagħmel il-volontarjat, tinduna li l-persuna tkun iktar iktar profonda, iktar il-valuri tagħha jkunu mhux biss jiffukaw pereżempju fuq is-social media u x'jaħsbu n-nies fuqi u kemm ħa jagħmluli likes. Dik saret ħaġa rara. Imma iktar fuq jiena kif nista' ngħin lil ħaddieħor, jiena x'nista' nagħmel, kemm ikunu iktar disposti li jgħinuk, anka tinduna mill-karattri tan-nies għaliex inti pereżempju anke għandek biċċa xogħol kif tiftaħ ħalqek tarahom ċertu persuni jgħidulek jiena nesta li ngħin u hekk. U dik kemm hi xi ħaġa sabiħa, aħna naħdmu fis-soċjal li tgħin lil ħaddieħor hija xi ħaġa li aħna nħobbu nagħmlu għaliex inħossuna priviliġġati. Li nistgħu.
Jiġifieri inti tirringrazzja għal dawn il-familji li jħalluk tgħin, mhux tħossok inti li qed tagħmel xi pjaċir, dik dik m'intix eh, magħmula s-soċjal. Meta taħdem fis-soċjal inti tirringrazzja għal dawk il-familji li kont priviliġġata li taħdem magħhom, Illum jien ġieli tletin sena wara isibni xi familji jew xi ħadd u hekk jagħrfuni u jgħiduli inti kont is-social worker tagħna, jiġifieri u tħossok tant grata li inti stajt tagħmel il-ġid. Xi ħadd ieħor. Jiena li kont ħa nsaqsi wkoll dan l-istadju, dawn l-etajiet huma kruċjali għat-tfal. Helena, minn naħa tiegħek fejn tidħol financial literacy hemm xi għodod u anke Ruth ovvjament għax taħdem sew mal-familji, xi għodod li jistgħu jużaw il-familja biex jimmaniġġjaw dawn l-isfidi finanzjarji li jistgħu jiltaqgħu magħhom meta t-tfal domanda ta' affarijiet li jridu tibda tikber u jikbru l-ispejjeż ħa ngħidu hekk. Mela,
kif forsi semmejt ftit qabel għandna Nagħtu importanza kbira għall-budgeting. Issa fuq is-sit tagħna ssibu kalkolaturi, jiġifieri bl-Excel, u informazzjoni għall-għarfien ukoll u kif ħa tqassam. Apparti minn hekk hemm bżonn naqra ta' self-regulation ukoll u trid tipprova tmantni din il din l-użanza ġifieri dan il-habit irid irid jiġi integrat f'ħajtek fejn inti tniżżel x'inhu dieħel, x'inhu ħiereġ, għal xiex, il-prijoritajiet, anki x'irid jitħallas, anki prioritising ta' dejn etcetera, u trid tinvolvi anki lilhom. Għax kif għedna huwa empowering, itihom naqra reżiljenza wkoll. Issa dawn dawn l-affarijiet mhumiex Aħna tagħna qegħdin hemm u qegħdin għall-użu ta' kulħadd u nittama li forsi jismagħna xi ħadd jipprova jara kif jaħdmu. Website ta' Ġemma u jsibhom iva. Hemm ukoll
ejja ngħidu apps oħra u anki forsi sistemi ta' ħlas fejn minnhom fihom ikun hemm mezzi li inti tista' tqassam flusek u tibbaġitja. U dak huwa importanti. Id-dinja qed issir dejjem iktar diġitali, issa ħalli li hemm nies li jippreferu jiktbu u jniżżlu forsi ġo ktieb, hemm min qassam ġo l-envelopes pereżempju. Ekk, u ħa ngħidlek għad hawn ħafna min jgħidlek jiena nfaddal meta nqassam ġo l-envelopes kollox kif suppost. Għax meta jkollok dik il-ħaġa fiżika li int jisma' dak ma tmissux, qed tara miktub hemm li żżomm dik id-disciplina miegħek. Kulħadd irid isir importanti. His way of doing it, ħanejdu hekk. Hija personali ħafna x'inti ehm, il-relazzjoni, inti kollok relazzjoni qisu mal-financial habits tiegħek, mal-flus, għandek xi ħaġa li bdiet fiċ-ċokon minn ġol familja mbagħad ehm, naf li inti tkellimt fuqha diġà, imma mbagħad ħatibqa' tinbidel u tkun tiegħek personali. Issa ħalli forsi trawwint mill-familja, ma inti għandek your way. kif taħdem u tirrelata mal-flus. Huwa importanti li tkun healthy. Ġifieri li meta jaslu għall-adolexxenza kważi kważi diġà jkunu daħlu f'ċertu mm-hmm. habits. Abitudnijiet. Iva. Allura huwa diffiċli mbagħad tixxiftja, imma idealment iktar ma affarijiet li forsi jistgħu jgħinu eh, iktar aħjar għax Issib dik li li forsi iż-żagħżugħ u żagħżugħa jsibu dik li l-iktar li forsi jħossuhom komdu jużaw u jużaw jużaw lilha. U kemm hija importanti l-komunikazzjoni miftuħa hekk dar mal-adoloxxenti, mhux li naħbu sewwa, jiena ngħidhom meta jkunu żgħar imma meta jibdew jikbru. Però, però.
Eh, Distinzjawna għaruhom. Ija, però importanti li dik tibda minn meta jkun. Kunu zaħar, dika dejjem nejduha. Dejjem, dejjem. Ma rridu nibqgħu nsostnuha. Tibqa' sostnija anka meta jisabtulek il-bib ġew iċ-ċek, anka meta ma jridux ikellmuk, anka meta tgħidilhom kif int jew kif mort l-iskola u jgħidulek b'tal-linja u jwaqqgħu kaċċajt, anke meta tħossok li bħala ġenitur ma dikx ġenitur tajjeb, jiġifieri il għaliex daw iż-żminijiet huma ta' sfidi, però l-komunikazzjoni tibqa'. Nafu li meta tgħaddi dik il-fażi jekk ikun hemm relazzjoni tajba jerġaw jiġu lura u jitkellmu miegħek u r-relazzjoni terġa' eh, tifjorixxi. Però li konna kif konna qed ngħidu l-ewwel isek li inti tittallimhom anke fuq finanzi eh, sabiħa wkoll li anke meta jaqilgħu xi rigal, forsi jagħtu xi ħaġa u l-bqija jfaddluha biex anke eh, jkunu jistgħu jixtru dawk l-affarijiet li jixtiequ mhux tittoqgħod terġa' l-ġenituri jew jerġaw joħorġu l il-flus biex jixtru ġifri dik xaġa sabiħa u koll. U dik hija parti mill-komunikazzjoni ġvera li xinti minn meta jkunu żgħar dejjem aħna niftakarna bil-karus. Ejwa, dejjem tmur titfa u jekk tatik xaġa nanna u t-tija u titfa fil-karus. U jekk qlajt xi ħaġa fil-Milied titfa' fil-karus huwa taw ta' min jagħmilha. Jiġifieri, u dik idderrihom responsabbli li jekk inti għandek bżonn xi ta' teknoloġija, issa ġej il-Milied eh, u flok ħanixxilek xi ħaġa, ħanatik il-flus, ħanajt il tal-familja biex inti mbagħad tkun tista' tixtrih. U hekk qed idderrihom b'mod responsabbli. Il-komunikazzjoni importanti wkoll fl-adolescenza għaliex jgħaddu minn ħafna affarijiet u vera. Jista' jkollok komunikazzjoni li inti jkunu għaddejjin minn diffikultà ta' sesswalità tagħhom. Jibdew forsi ma jħossuhomx komdi f'ġisimhom. Jista' jkun ukoll li jkun hemm xi ħadd li forsi pprova jintroduċihom għal sustanzi. Ġifiri, inti tibda meta jkunu żgħar imma li t-tfal tgħidilhom isma' għaw ħafna affarijiet li inti ħatibda ssib ma' wiċċek importanti li nitkellmu fuqhom għaliex ma tistax inti bħala ġenitur ddaħħal rasek ġar-ramel u taħseb li daw se jisparixxu għax daw inti rabbejthom sew, li s-sess ħadd mhu ħa jitkellem fuqu, li s-sustanzi ħadd mhu ħa jitkellem fuqu. u elf mitħa ġohra li jiltaqgħu magħhom l-adolexxenti. Ġifieri l-komunikazzjoni hija kollox ehm, u li inti turi l tfal li anka jekk ġralhom xi ħaġa u ġew jgħidulek, ma turix isek inti xukjajt ruħek. Jew rabja,
għax ma jerġgħux jiġu għax jgħidu l-aħwa x'għamilt. Inti l-iktar persuna li jom li huma jħobbu U huma jgħidulek jekk ommi missieri jew minn qed irabbini huma daqshekk ixxukjati, mela jiena kemm jiena ħażin jew ħażina. Ġifieri dik importanti ħafna, issa mhux qed ngħidu li aħna ma nirrabjawx ta', inti tikkundanna dak l-aġir. Jekk jiġu

Imma mhux li inti ma tibqax tħobbu jew li. Telaqlu l-bieb biex jiġi jerġa' jkellmek darb'oħra. Ġifieri rridu noqogħdu attenti ħafna meta nġibu ruħna f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Min-naħa tiegħek Helena, meta l-ġenituri jżommu komunikazzjoni miftuħa mat-tfal anke fejn jidħlu l-finanzi ġifieri, Taqbel li dan jaffettwa l-benesseri tal-familja kollha li huma jitkellmu, jiftehmu, pereżempju, kif qalet tajjeb Ruth qabel, isma' l-mamà jew il-papà għandu bżonn jixtri dawn il-pinnoli, dan ix-xahar ħa nkunu aktar stretti. Hawn Malta għandna t-tendenza li dawn l-affarijiet ma ngħorruhomlhomx. Le, nitfgħuhom taħt it-tapit. Eżattament, imma kemm hu importanti li t-tfal infehmuhom għax huma jitgħallmu japprezzaw ukoll u. Ara, it-tfal L-ewwel nett, naħseb taf Ruth daqsi u iktar minni ikunu jafu ċertu affarijiet għax iħossuhom dawn. Mbagħad iktar ma jikbru iktar iva jibdew jindunaw. Allura diġà l-fatt li int tkun instawrajt dar rapport kif qalet hi importanti ħafna tal-komunikazzjoni u jiena esperjenzajtha wkoll, diġà l-ewwel nett ħa tħossek hemm xi ħaġa stramba li mhumiex qegħdin jitkellmu fuqha, u diġà inti tħossok komdu li taffronta ċertu temi magħhom. U mhux biss meta jidħlu l-flus imma speċjalment jiena bħala Ġemma fuq dak li ħa nitkellem, illi jiġifieri huma meta jkunu jridu jidħlu għal ċertu affarijiet, jew forsi jkunu skomdu għax ma jistgħux u tkun ġa isek dik dik tkun affrontajtha magħhom li isma' inti ma jistax ikollok kollox, inti tista' tifhem jekk dak mar holiday naf lussuża ħafna xi mkien jew xtara din il-ħaġa whatever. Forsi inti ma tistax, imma it's still ok għaliex Inti taf illi l-bażi tiegħek inti għandek mhux biss ħajt ta' kenn ta' rifuġju fil-familja imma hemm min dejjem lest li jisimgħek, dejjem lest min jgħinek kif jista'. Dan huwa tant huwa importanti li Meta jiġu għall-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' finanzi, inti diġà tkun hand in hand, inti jekk għandek dat tip ta' rapport il-financial capability diġà jkun qisu beda minn kmieni għax inti kont open u inti provajt tfiehem u provajt tgħallem b'mod mhux ta' impożizzjoni imma b'mod ta' komunikazzjoni. Allura ladarba qishom jaslu feta fejn iridu jaffrontaw forsi jridu kif taqbad tajt diffikultajiet. Diffikultajiet jew kif forsi ejja ngħidu issa milli milli tkun tkellimt ma' xi ħadd f'institution ta' edukattiva ġifieri semmewli li ta' ċertu età diġà qegħdin jinvestu online. Okay.
Iva.
U mhux neċessarjament eh, huma eh, żgħażagħ ta' ċertu livell ta' edukazzjoni. Allura hemmhekk tinduna kemm importanti għax huwa faċli llum. Iva, llum hija faċli ħafna llum. Wieħed isu naqra isu gambling x'int tkun qed tagħmel dawn l-affarijiet. Eh, huwa importanti ħafna li inti trawimhom minn qabel biex jippruvaw jiċċekkjaw isma' din iżid leġit Hija scam di ta' min u jekk nagħmilha x'se jiġri? Taf kif? Dat tip ta' affarijiet, jekk inti tibda minn kmieni, x'ħin jaslu għall-punt li fejn forsi jaraw il ħaddieħor jagħmilha di? Ħa jkunu jafu jaraw it-tajjeb u t-tajjeb u l-ħażin. U naħseb jekk tiġi scammed inti tgħidilhom ukoll. Iva naħseb dik hija importanti ħafna. Għax il-fatt li Forsi aħna rridu wkoll norruhom l-adolexxenti li kulħadd jiżbalja wkoll. Aħna vulnerabbli wkoll. Bħala adult, ma jistax nagħmlu aħna nagħmlu aħna perfetti, u għax kulħadd jagħmel Ġifieri inti bħala l-ewwel nett ġenituri perfetti ma jeżistux. Eh, u li inti bħala adult inti vulnerabbli wkoll u tista' taqal dawn l-affarijiet Jiena milux kien hemm tal-linja kard u minn għalija qed napplika għaliha u għaluli li dik ma kienieġ vera ġifiri, imma xerjajta ġifiri jiena persuna li vera noqgħod attenta.
Ħadd li ħadd jista' jqanna s-sadi importanti li ngħidu. Eżatt, isiru dejjem iktar sofistikati dawn l-affarijiet. Illum illum ngħidu kif inhi l-adolexxenti minn 11 sena trax kulħadd bil-mobile, ngħidu kif inhi, ġifiri Hemmhekk ħa jkunu parti mill-lista, ġifieri importanti li tkellimhom. Jiena li nixtieq nagħmel daqsxejn enfasi fuq, u korreġuni jekk ħa niżbalja, huwa u nerġa' ngħidha, l-importanza li jkun hemm diskussjoni miftuħa mat-tfal. M'għadniex fi żmien li t-tfal ma turihomx ċertu affarijiet, iktar ma turihom iktar ħa jibnu reżistenza u iktar ħa jkollhom għarfien, iktar U hekk inti meta meta titkellem magħhom u turihom isma' dik ġrat lili u dik ġrat lili, mhux qed ngħidu you are normalizing it, imma qed turihom li kulħadd jista' jisfa' vittma. Jekk sfajt vittma ejja kellimni ħa naraw kif nistgħu nirranġaw ukoll. Għax jekk aħna nagħlqulhom il-bieb daw qatt ma ħa jkellmuna. Jiena nirringrazzjakom talli kontu magħna, nerġa' nirringrazzjak Ruth għar-raba' darba, Helena grazzi tal-ħin tiegħek u grazzi lilkom talli segwejtuna. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li miss.